מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צו נייעך מאיר דוד. מיר האבן א רייכן פראגראם פאר אייך היינט לכבוד פסח האבן מיר אסאך ווינטשעוואניעס און באגריסונגען פון אלע אונזערע אונטערשטיצער און גוטע פריינט. מיר האבן ווי א הויפט אטראקציע א באריכט פון אונזער פריינדינע וואס האט גערעדט ביי אונז עטליכע מאל, גיטו ציקאוויטש, וואס לעבט אין ירושלים, אבער אחוץ דעם האבן מיר נאך אסאך אינטערעסאנטע זאכן פאר אייך פון גוטע פריינט און שטיצער ווי געזאגט, און איר וועט אויך הערן שיינע אידישע פסח מוזיק, און איך האף אז איר וועט הנאה האבן. די בוטשערי, יאטקע און עסנווארג געשעפט געפינט זיך אין ברוקלין פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווארד סטריט, ברוקלין, און זיי האבן אן אויסוואל פון אלע כשר'ע, גלאט כשר'ע, פלייש, און אלע צוגעגרייטע מאכלים זענען יעצט גלאט כשר'ע. די בוטשערי ווינטשט אייך אלע א פרייליכן און געזונטן און זיסן און כשר'ן פסח. קומט אריין אין בוטשערי, פֿיר צוויי אַכט הארווערד סטריט ברוקליין, טעלעפאן זעקס איינס זיבן, זיבן דריי איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט, זעקס איינס זיבן, זיבן דריי איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט אַ זיסן כשר'ן פּסח גוט יום טוב פון The Butchery אין ברוקלין.
מיין נאמען איז טאניא לעפמען, און אזוי אז עס קומט יעצט פסח וואלט איך אלעמען באגריסן און ווינטשן יעדן

צויי אזייגער עט זיין די יום השואה אין ס'עט זיין ווירטואל ס'עט נישט זיין אין עטעניועל ס'עט זיין אויף דעם קאמפיוטער סא איר ווילט עס האבן דזשענעט שטיין וועט ארויס שיקן אלעמען די פארשידענע זאכן עדה פסח. מיר דארפן זיין זייער דאנקבאר וואס די צייט איז אביסל בעסער, דער קאוויד האט אונז אביסל פארלאזן, און יעצט דארף מען שוין נישט טראגן קיין מאסק, קען מען זיך טרעפן מיט דער פאמיליע און האבן א גרעסן סדר, און יעדער איינער קען קומען צו די הויז איינעם צום צווייטן.

ווי עס דערמאנט אונז בינעם העלער'ס בארימט ליד, אין ווארשעווער געטא איז איצט חודש ניסן, האבן אידן געקעמפט קעגן שקלאפעריי און נאציזם, ווי ער זאגט אין ליד, אין העלדישן אומקום אין ליל השימורים. און מיר זעען אויך היינט ווי עס קעמפט העלדיש דאס אוקריינישע פאלק קעגן דעם רשע דעם נייעם פרא פוטין און זיינע ארמייען, טא לאמיר פראווען די סידורים מיט אונזערע משפחות און פריינט און זיין גליקליך וואס מיר לעבן אין פרייהייט

און ווינטשן אלעמען א חג כשר ושמח, מיר האבן א גרויסן אויסוואל פון אגדות אין ענגליש ענד היברו, קערות, ספרי קודש און אויך ספרי חינוך, קומט אריין און איבערצייגט זיך, א חג כשר ושמח פון גאנצן סטעף פון די איזריעל בוקשאפ. טענק יו.

א גוטן פרילינג אייך אלעמען, מיטן אנקום פון די שענע ווארעמע לענגערע טעג, באגריסט אייך דא גיטל שעכטער ווישוואנאט, די פארזיצערן פון דער אידיש ליגע. די געטרייע צוהערערס פון דאס אידישע קול ווייסן אוודא וועגן דעם וויכטיגן שליחות פון דער אידיש ליגע. מיר זענען די איינציגע ארגאניזאציע וואס האט פאר איר הויפט ציל דאס אויפהאלטן אידיש ווי א לעבעדיג, שפרודלדיג, היינטצייטיג לשון. אט פארשפרייטן מיר יעדע וואך טעמאטישע רשימות ווערטער פון דער וואך, כדי מען זאל קענען פריי רעדן וועגן פארשידענע טעמעס. לעצטנס למשל האבן אזוינע רשימות געדעקט די אלימפיאדע, דאס הייסט ספארט טערמינען, פיורים, פארשטייט זיך, א וויזיט ביים דאקטער, מעדיצינישע טערמינאלאגיע,

ווער וואלט זיך געגלייבט אז א זשורנאל וואס מען האט איניציאירט העט אין נײַנצן איין און פֿערציק זאל נאך ארויס אין א שענעם מאדערנעם פארמאט אין צוויי טויזנט צוויי און צוואַנציק. דער זשורנאל, היינט רעדאקטירט פון דאקטער מרים טרין אין ירושלים, איז אנגעפיקעוועט מיט ארטיקלען, דערציילונגען, לידער, זכרונות, און אלץ אויף א לייטיש לעבעדיג לשון. לעצטנס איז ארויס די צווייטע אויפלאגע פון אונזער פרעמיערט ארומנעמיק ענגליש-אידיש ווערטערבוך. אין דער פארגרעסערטער אויפלאגע זענען צוגעקומען קנאפע טויזנט נייע ווערטער, סינאנימען און אויסדרוקן, ווי אויך א צאל ווערטער פונעם אזויגערופענעם חסידישן אידיש. אנו זאגט, וואס נאך פאר א אידיש ארגאניזאציע טוט אזא ארבעט ביים היינטיגן טאג? צום סוף וויל איך אייך לאזן וויסן אז מיר פלאנירן א וויכטיגע קאנפערענץ מיטגעשטיצט מיט קאלומביע אוניווערסיטעט אין דעם אידישן טעאלאגישן סעמינאר צום פופציטן יארצייט פון דאקטאר מרדכי שעכטער דעם גרינדער פון דער אידיש ליגע. מיר האפן אז איר וועט ווערן א מיטגליד און שטיצן די אידיש ליגע מיט א ברייטער האנט כדי אונזער ארבעט, אונזער שליחות, זאל אייך קענען עכפ ווייטער דינען אויף לאנגע יארן. איז גייטזשע אויף ליג פאר אידיש דאט ארג און גיבט א קוועטש אויפן קנעפעלע דאנעיט, מיר וועלן נאך קומען, א גרויסן ייש כח. דערווייל ווינטשן מיר אייך איר זאלט האבן א זיסן, א פרייליכן און א כשר'ן פסח אין א וועלט פון געזונט און שלום, זייטס מיר געזונט.

און זיי האבן אן אויסוואל פון אלע כשר, גלאט כשר, פלייש, און אלע צוגעגרייטע מאכלים זענען יעצט גלאט כשר. דער בוטשערי ווינטשט אייך אלע א פרייליכן און געזונטן און זיסן און כשר'ן פסח. קומט אריין אין בוטשערי, פֿיר צוויי אַכט הארווערד סטריט ברוקלין, טעלעפאן זעקס איינס זיבן, זיבן דריי איינס, נײַן אַכט אַכט אַכט, זעקס איינס זיבן, זיבן דריי איינס, נײַן אַכט

און זאל לעבן בר י און טון די ז פאר מעני מעני יערס טו קאם. און אויב די בוטשער איז איינע פון די בעסטע סטארס וואס איך קען זאגן, און מענטשן קומען פון פון אלל אווער ביקאויז זיי גרייכן צו שאפן טו דא, די פרייזן זענען גוט, די באדינונג איז גוט, און ס'אטמאספער וואו מענטשן קומען אריין זעהן זעהן זעהט איינער זיך פון צווייטן. אז זי וויל איינער זעהן דעם צווייטן קומט אין די בוטשערי טרעפן זיך דא אזוי איך ווינטש אלע די בעסט מען זאל לעבן בריאה און טוהן די זעלבע זאך. איין פראגעלע, איז דא א שטילע צייט צו קויפן? ס'איז אזא פארפאקטע פלאץ דא, מ'קען נישט אטעמען, ס'איז אזוי פארפאקט און ענג ווי סארדינס דא.
ס'איז א וואך צוויי אין יאר. פארשטייסט? א גאנץ יאר איז גענוג. אזוי מענטשן טרעפן זיך, מען האט געדולד, מען רעדט דערוואלע, מען טרעפט איינעם צווייטן וואס זיי זעען זיך נישט, דאס איז דער פלאץ צו טרעפן זיך און צו רעדן. אבער קענען מענטשן איז אזוי, עס איז געפערליך, עס איז נישט געפערליך, עס איז א געלעגנהייט צו זען מענטשן. גוט, איך ווינטש אייך א כשר'ן פרייליכן פסח.
שלום עליכם אלע צוהערער פון דאס אידישע קול. דאס רעדט צו אייך לאה שפארא לעוויט פון באסטן מעסעטשוסעטס, איך ווינטש אייך אלע א געזונטן פרייליכן כשר'ן פסח, זאל דאס נייע יאר, ווייל פסח רעכנט זיך אויך פאר אן אנהייב, זאל דאס נייע יאר אונז ברענגען שלום איבער דער וועלט, גערעכטיקײט זאָל האָבן די דײַע, און אין דער הײם זאָלן מיר האָבן געזונט, נחת און הצלחה, און אַװדאי ייִדישקײט. אין אַ גוטער שעה, זײַט מיר אַלע געזונט. מיי נעים איז גיזעל סיקאוויטץ אפישעלי באט מאסט אוו די פיפעל קאל מי טודעי גיטא. שלום א גוטן טאג פאר א גוטן אווענט פאר אייך, איך האב מיט מיט ענק שוין אסאך מאל גערעדט, ענד יעצט ביפאר פסח וויל איך ענק זאגן א פרייליכן פסח, איך לעב אין ירושלים, די הערליכע ירושלים,

און מ'ס איך בין זייער דערשראקן, היינט האב איך געזאלט גיין אינדערפרי צו א דאקטאר, און איך האב באשלאסן נישט ארויסצוגיין, ווייל נעכטן בין איך די האלבע נאכט אויף געווען, כ'האב געזעהן לייוו מיט אפען פלאץ ווי ס'איז געווען די טעראר אקט נעכטן, דאס איז געווען אין בני ברק, זייער א אידישע זייער א חרדי אידישע שטאט, ווי ס'איז דא סאך ישיבות דארט אין אסאך פרימע אידן וואס גייען אין מיט לאנגע פאות אין בערד אין בעקיטשע קאפטן אין פשוט איז געקומען א יונגערמאן אין ער האט אראפגעשאסן אראפגעשאסן פינעף מענטשן.

ווי בן גוריון איז באערדיגט מיט זיין פרוי, דאס איז ווי דער נגב הייבט זיך אן, ער האט געוואלט אז מען זאל אים באערדיגן דארט, ער זאל זען וויאזוי דער נגב אנטוויקלט זיך, ווייל ער האט געהאפט אז פון נגב נגע וועט זיך ענטוויקלען אין א לעבעדיגע זאך, אונז דארף מיר האבן דעם נגע ווייל ס'איז זייער שיין און ס'איז וויכטיג, אבער אבער היינט ס'האט זיך אנגעהויבן אין די אין די זיד דרום יעס אין דרומה ווי ס'איז גאנץ גאנץ אינטן האט זיך אויפגעשטעלט א שטאט וואס זי הייסט ירוחם, און ס'איז אזוי אינטערעסאנט, מ'קומט אראפ ביז צו ביז צו אילת אויפן אויפן הייוועי, אויפן וועג, און די נגב איז ווייס, ווייס ווייס ווייס, און פלעצליך זעהט מען א שווארצן ליין, א שווארצע ליניע, און דאס איז ירוחם מיט זייער שיינע גרויסע ווילאס, ווייל דארט קען מען זיך קויפן א הוט וואס וואלט געקאסט דריי מיליאן דאלארס אין ירושלים, און דארט שטעלט מען זיך אליין אויף א הוט

נייע געבוידעס, נייע בנינים פאר די סאלדאטן, צום ביישפיל מ'האט אויפגעשטעלט יעצט א נייע געבוידע וואס ס'וועט זיין אזוי ווי ענליך צו יד ושם וואס איז אין ירושלים אבער איצט ס'איז אין נגב, און יעצט יום השואה איז אין דריי וואכן און ס'וועט מ'וועט עס עפענען חנוכת הבית און איך וועל אויך דארט זיין און ס'וועט זייער אינטערעסאנט זיין. אקעי וואס נאך קען איך ענק זאגן? פסח איז קומט זייער שנעל און מ'ארבייט זייער שווער ווייל מען מוז פארטיג ווערן און עטס ווייסט דערפון, און איך האף דאס אז עטס באטראכט צו קומען אויף ארץ ישראל, איך האף אזוי, איך וואלט ענק זייער געוואלט זעהן און ווען יעמענד קען קום וויל קומען אויף איזרעיל איצט קענסט מיך אויפריפן איך קען ענק געבן מיין טעלעפאן נומער און איצט קענסט מיך אויפריפן און איך קען ענק זאגן פון אן לעבן אין ארץ ישראל אקעי? מאיר,

מ'קען מיך רופן, אקעי? גיטו, איין קלייניגקייט, איר האט נישט גערעדט וועגן דער קריג, וואס האט איר צו זאגן וועגן דעם? אה, אקעי, אין די אוקריינע, וואס קען איך זאגן ווען כ'האב געהערט אז רוסלאנד שטייט דארט מיט שווערע שווערע געווער אויף די גרענעץ פון אוקריינע, האב איך געציטערט, כ'וויל נישט נאך קריגן, כ'בין דורך געגאנגען די שואה, און כ'וויל נישט דעם, כ'וויל נישט נאכאמאל א קריג, אבער ער איז זייער אגרעסיוו געווען, און וואס איז אינטערעסאנט, קען זיין עטס ווייסט דאס נישט, באט דיס איז מיין זאך, דיס געשעהט אין ארץ ישראל, אין די גאווערמענט

און ווען ס'האט זיך אנגעהויבן דער קריג אין אוקריינא, יאיר לפיד האט גלייך גלייך ער האט זיך אויסגעדריקט אז ער איז מיט אוקריינא און מען מוז זיי העלפן ווייל זיי זענען גאנץ אינאסענט, גאנץ אומשולדיג, און דאס איז א טעראר אקט וואס פוטין האט זיי געמאכט, און דער אנדערער נפתלי בנט האט זיך נישט אויסגעדריקט אזוי און ער האט נישט געשיקט קיין געווער פאר אוקריינא, און מ'האט געפרעגט וויאזוי דאס אין איין ממשלה

ווייל אונז קען מען נישט אוועק ווארפן רוסיא ווייל רוסלאנד העלפט אונז אין סיריע און אונז ברויך מיר האבן א שטארקן חבר אויך און דאס איז מען האט געשריבן מען האט געמאכט אן אנאליז פון די

טאקע. איך לאך כסדר. דאס קליינע איזרעאל וואס איז געווען גארנישט פאר זייער קורצע צייט, און היינט איז עס קאנסידערד א ווארלד פאוער. צוויי גרויסע שטאטן האבן באשלאסן זיי עקסעפטירן

אז דאס איז זייער אינטערעסאנט און גלייב אז אויך וועט מען וועט זעהן וואס ס'וועט זיין דערפון. אלזא, ענטשולדיגטס מיר אז איך האב ענק דא אזוי פארדרייט דעם קאפ מיט פארשידענע זאכן. זייער אינטערעסאנט, זייער אינטערעסאנט. וואס טוט איר וועגן די סידורים היי יאר? איר וועט האבן ביי זיך אליין א סדר? ניין, דאס דאס טו איך נישט מער, איך בין אליין איך גיי צו מיינע קינדער, דעם ערשטן טאג גיי איך צו איין קינד, דעם שבת גיי איך צום אנדערן קינד, די לעצטן טאג אחרון של פסח גיי איך צו מיין דריטן קינד, ער לעבט דא אין די שטאט אבער נישט אבער ווייט פון מיר, אבער איך מיין אז פסח וועט זיין ווערי זייער שיין פון אונז אז מען וועט אונז לאזן לעבן. פראבלעם איז מען לאזט אונז נישט לעבן. איך וויל ענק דאנקשן זייער שיין און איך וויל ענק ווינטשן א טייערן ליסטיגן ליסטיגן פסח מיט די משפחות און א סדר א געזונטן סדר און אלע זאלן געזונט זיין און אלע זאלן פרייד האבן פון פון אונגער אידישן לעבן, און איך פריי מיך זייער אז ס'עקזיסטירט א אידישע סטאציאן, איך האב נאר פארגעסן צו רעדן אידיש, איך האב נישט קיין סאך סאך פלאץ ווי צו רעדן אידיש, האב איך פארגעסן, כל טוב לכם, חג כשר ושמח.

פֿאָר סיקס נײַן נײַן טו פֿאָר װאַן גוט יום טוב פון שעריל ענס.
שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. ענד דיס איז עלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה!

איז ווינטש איך אייך אז מיר זאלן דא לעבן איבער א יאר און זיין אין א בעסערע לאגע און ס'זאל שוין אוועק גיין די די שלעכטע צייט וואס מיר האבן געהאט און שלום אויף די וועלט און שלום אין ישראל און זאלן

די אינטערעסט און זאלן זאלן זיין צופרידן צוזאמען מיט כל ישראל און זאלן מיר האפן אז ס'וועט זיין בעסער און שלום על ישראל

דאס איז די און אלע זענען אומגעקומען. כ'האב צוויי גרויסע שווערע ביכער וועגן דעם פון פון צוויי שטעט וואו איך האב געלעבט. דארטן לעבן היינט נישט קיין אידן שוין.

און איך בין געבוירן אין א שטעטל צווישן צווישן ביאלאסטאק, גראדנע און ווילנע, יו נא? האט זי געהייסן פיעסק, פיעסקי איז איז זאמד, דארטן איז געווען געלע זאמד, וואס א. און עס איז געווען זייער א פיינע שטעטל, זייער א לעבעדיגס און פיל לעבן אין ישראל פון דעם שטעטל. יעקל איך נאך אויך זינגען עפעס וואס טויג מיר צו זארגן פארן מארגן.

צו פארלירן דעם מיינד און דאס גליק, וואס געצויגן ווערט צו טראכטן וועגן נעכטן, ווייל דאס נעכטן קומט קיינמאל נישט צוריק, ס'איז נאר איינס געבליבן, מען דארף זיין צופרידן, דו לאך ווייל דער היינט איז נאר דיינס, און דער נעכטן וועט קיינמאל נישט צוריק קומען.

יאטקע און עסן באר געשעפט געפינט זיך אין ברוקליין פֿיר הונדערט אַכט און צוואַנציק הארווערד סטריט ברוקליין און זיי האבן אן אויסוואל פון אלע כשר גלאט כשר פלייש און אלע צוגעגרייטע מאכלים זענען יעצט גלאט כשר דער בוטשערי ווינטשט אייך אלע א פרייליכן און געזונטן און זיסן און כשר'ן פסח קומט אריין אין בוטשערי פֿיר צוויי אַכט הארווערד סטריט ברוקליין טעלעפאן זעקס איינס זיבן זיבן דרײַ איינס נײַן אַכט

פֿאָר סיקס נײַן נײַן טו פֿאָר װאַן גוט יום טוב פון שעריל ענס. איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין דאס רעדט צו אייך מאיר דוד. איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון אונזער פסח פרעזענטאציע פאר דער וואך. איך האף אז איר וועט אלע זיין ביי אונז אין די קומעדיגע עטליכע וואכן וועלן מיר ווייטער שפילן באגריסונגען און פרעזענטאציעס מיט פסח'דיגע טעמעס. איך וויל באדאנקען די אונטערשטיצער וואס האבן אונז געהאלפן מיט אונזער פראגראם היינט, די אידיש ליגע, איזרעיל בוקשאפ, דע בוטשערי, און שערל ען'ס בעיקערי. איך וויל אויך באדאנקען פאר די שיינע ווינטשעוואניעס שלום בענפעלד, לאה לעוויט, און טאניא לעפמאן פון דער ארגאניזאציע פון דער שערות הפליטה אין באסטאן. און מיר וועלן אויך האבן אסאך שיינע באגריסונגען אין די קומענדיגע וואכן, ווי געזאגט איצטער ווייל עס איז נאך פריש און וויכטיג און בולט, אונזער אינטערוויו פון לעצטע וואך מיט דוד בראון נאכאמאל, דוד בראון איז א שטענדיגער מיטארבעטער פון אונזער פראגראם און ער איז אויך דער אקאדעמישער דירעקטאר פונעם ייווא זומער פראגראם און ער גיבט איבער וויכטיגע אינפארמאציע האט הנאה און א שיינעם דאנק פארן הערן און א זיסן כשר'ן פסח. מיט מיר איז דוד בראון פונעם י ו אינסטיטוט'ס אוריאל וויינרייך זומער פראגראם. דוד שלום עליכם. עליכם שלום מאיר. אפשר קענסטו איבערגעבן די גענויע פרטים ווי אזוי הייסט די פראגראם און ווען וועט דאס זיין און וואס טוט זיך היי יאר און אביסל אינפארמאציע וועגן דעם. גוט, פיין.
די פראגראם הייסט און הייסט שוין פֿיר און פֿופֿציק יאר די זומער פראגראם פאר אידישע שפראך, ליטעראטור און קולטור אויפן נאמען פון אוריאל וויינרייך ביים אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט. און דאס איז די באקאנטע און די ערשטע, די היסטארישע אינטענסיווע זומער פראגראם פון אידיש וואס פלעגט זיין די ערשטע יאר צענדליגער נאר אין ניו יארק פנים אל פנים, און די לעצטע צוויי יאר איז דאס אריבער געגאנגען אויף דער אינטערנעץ קיבערנעטיש צוליב דער מגיפה, אלע זענען געבליבן אינדערהיים און האבן געלערנט פון ביי זיך, אבער מיר קומען צוריק ווי א פנים אל פנים'דיגע שול, מיר וועלן זיין מיר וועלן האבן ביידע מעגליכקייטן דאס יאר אין אונזערע פארשיידענע מדריגות פון לערנען, מיר וועלן האבן קלאסן פנים אל פנים אין דעם צענטער אין דעם צענטער פאר אידישער געשיכטע וואו דער ייוואו געפינט זיך, דאס איז פֿופֿצן וועסט זעכצנטע גאס נישט ווייט פון ניו יארקער אוניווערסיטעט, און מיר וועלן אויך האבן די זום מעגליכקייטן, די אינטערנעץ מעגליכקייטן וואס מיר האבן געהאט, אזוי אז מענטשן דארפן ניט אנפארן אין ניו יארק כדי זיך זיך צו באטייליגן, ווער עס וויל קען, ווער עס וויל בלייבן אינדערהיים קען בלייבן אינדערהיים, וואו דאס זאל ניט זיין, און זיין פארבונדן מיט אונז קיבערנעטיש. דאס איז נישט היבריד אזוי ווי אין אנדערע פראגראמען וואס מען רופט זיי היבריד פראגראמען, דאס הייסט אז אין איין קלאס וועט נאר זיין איין מעגליכקייט, און אין קלאס וועלן ניט זיין די מעגליכקייטן פון זיין פארבונדן פנים אל פ צו זיין טאקע אין קלאס אדער צו זיין פארבונדן מיטן קאמפיוטער זיין, דאס הייסט ניט עס עס וועט ניט זיין אזא סיטואציע אז פינף מענטשן וועלן זיין אין ניו יארק אין א קלאס צימער און די אנדערע פינף וועלן זיין איינער אין מאנגאליע איינער אין אירלאנד איינער אין שיקאגא און אזוי ווייטער איז אדער אדער אדער דורך זום אדער פנים אל פנים אין א קלאס ביי ניווא. מיר וועלן האבן די טראדיציאנעלע מדריגות וואס מיר האבן אלעמאל געהאט, פאקטיש האבן מיר צוגעגעבן עטליכע אין די לעצטע עטליכע יאר, אזוי אז מיר האבן אין פרינציפ פון א' ביז ו' זעקס מדריגות, א טייל קלאסן דארפן מער תלמידים, אינטערעסאנט אז צוליב דער פאנדעמיע האבן זיך פארשריבן אזויפיל תלמידים אויף אזויפיל קורסן, אינטערנאציאנאלע קורסן אנליין, אז עס זעט אויס אז מיר וועלן אפשר נישט האבן קיין א', דאס איז דווקא א געזונטער סימן ווייל דאס מיינט אז מענטשן קומען שוין אן מיטן אנהייב הינטער זיך, זיי קומען אן אין אונזער בית, ג' ד' און אזוי ווייטער, פאראיארן האבן מיר צוגעגעבן א ו', א העכסטע מדריגה, אפשר וועלן מיר דאס האבן אויך דאס יאר, אבער עס איז קלאר אז מיר וועלן האבן צווישן ב' און ה', ב' ג' ד' און ה' וועלן זיין דאס יאר, אין ביידע, מיט ביידע מעגליכקייטן ווי געזאגט. פון וואנעט קומען די אלע תלמידים היי יאר? ווי איז עס געווען היסטאריש און ווי איז עס היי אויב ס'איז אנדערש? יא, היסטאריש איז דאס שטענדיג געווען אן אינטערנאציאנאלע פראגראם מ'איז אנגעפארן פון דער גאנצער וועלט כדי צו זיין אין ניו יארק איז א טייל פון דער גרויסער איבערלעבונג איז געווען דאס לערנען זיך אין א קלאס פנים אל פנים אין אן אוניווערסיטעט, פריערדיגע יארן איז דאס געווען קאלאמביע, דערנאך NYU, דערנאך עטליכע אנדערע ערטער, היינט איז דאס, היינטיגע טעג איז דאס אין אין דעם ייוואו גופא, אין דעם בנין וואו דער ייוואו געפינט זיך, ווי איך האב געזאגט אין צענטער פאר דער אידישער געשיכטע, און אבער די תלמידים זענען געווען פון אומעטום שטענדיג, און דאס יאר בלייבט דאס אזוי, מיר דאס וואס איבער די צוויי די לעצטע צוויי יאר האבן זיך אנגעקליבן אזויפיל מענטשן פון פארשיידענע ערטער וואס זענען פריער נישט געווען איז צוליב דעם וואס מען האט געקענט בלייבן אינדערהיים און זיך איינשפארן הוצאות פון פליען און פון זיין אין ניו יארק און אזוי ווייטער, דאס איז געווען אזא מעלה פון דער פראגראם אז מיר האבן דאס מיר האבן נישט געקענט דורכלאזן די מעגליכקייט דאס ווייטער אנצובאטן דער וועלט. עס איז אויך קלאר אז פשוט צוליב דעם געזונט-צושטאנד פון דער וועלט האבן מיר דאס נישט געקענט אפרופן, ווייל ווער ווייס וואס ס'וועט זיין אין יולי און יוני, הייסט עס אז ס'איז גוט צו האבן על כל צרה שלא תבוא איז גוט צו האבן א זום מעגליכקייט טאמער דארפן מיר זיך נאכאמאל פארשפארן, גיי ווייס וואס ס'קען געשען. וואס איז דער אופן זיך צו רעגעסטרירען און זיך צו דערוויסען ווייטער וועגען דעם? נו, מיר האבן פארלענגערט די דעם טערמין פון די אפליקאציעס, ווייל מיר האבן געזען אז דער אינטערעס איז זייער לעבעדיג, מיר האבן שוין א גאנץ פולע רשימה תלמידים פארשריבענע שוין, אבער מיר האבן נאך ארט אזוי ווי מיר האבן פארברייטערט די פראגראם זי זאל זיין סיי פנים אל פנים און סיי קיבערנעטיש האבן מיר נאך ערטער איז האבן מיר דאס פארלענגערט ביז דעם פופצנטן

דאט ייוואו דאט ארג און דאס גייט דירעקט צו דער גאנצער באשרייבונג פון דער זומער פראגראם צוזאמען מיט דער אפליקאציע. עס איז דא פינאנציעלע הילף טיילווייז פאר אזעלכע מענטשן וואס נעטיגן זיך אין דעם. די דאטעס פון דער פראגראם זענען אזוי. דער הויפט טייל פון דער פראגראם איז פון איין און צוואנציגסטן יוני ביזן ניין און צוואנציגסטן יולי, דאס הייסט זעקס וואכן. און דאס איז שטענדיג אזוי די לעצטע יאר צענדליגע וואס זעקס וואכן איז דער הויפט טייל פון דער פראגראם איין וואך פריער פאר אזעלכע תלמידים וואס קומען צוריק אדער קומען פון אנדערע קורסן און ווילן איבערחזרן מאטריאל איידער זיי נעמען שווימען טאג טעגליך אין די קלאסן. קען מען זיך פארשרייבן אויף דעם איבערחזר קורס, דער איבערחזר קורס, אויף ענגליש רופן מיר דאס ריפרעשער קורס, דאס וועט פארקומען פון דרייצעטן ביזן זיבעצעטן יוני, דאס איז אומזיסט, אז מען איז שוין פארשריבן אויף דעם אויף דער גאנצער פראגראם קען מען צושטיין צו דער צום איבערחזר קורס אומזיסט, נישטא קיין ספעציעלע ספעציעלער אפצאל פאר דעם, און נאך דער פראגראם דאס הייסט נאכן נאכן קערן פון דער פראגראם וואס ענדיגט זיך דעם נײַן און צוואַנציק יולי, זענען דא פאר די סאמע העכסטע מדריגות די וואס האבן זיך שוין באטייליגט אין דער פראגראם דעם זומער אדער אזעלכע וואס אין פריערדיגע זומערן אדער וואס קומען פון אנדערע אינסטיטוטן קענען זיי זיך באטייליגן אין א קורס וואס איז אפגעגעבן תלמידים וואס זענען שוין אקטיוו אין דער אין יידיש פארשונג אדער פראפעסיאנעל אדער ווי בינע קינסטלערס און אזוי ווייטער דאס רופט זיך דער ווייטערדיגער שטאפל דאס וועט זיין פונעם ערשטן ביזן צוועלפטן אויגוסט איז דאס איז איבעריגע צוויי וואכן וואס זענען פאר ווי געזאגט אזעלכע מענטשן וואס זענען שוין אנגאזשירט מיט אידיש, קינסטלעריש, פראפעסיאנעל, פעדאגאגיש, וויסנשאפטליך, וואס ווילן פארבעסערן זייער אידיש קענטשאפט, דער עיקר איז דאס וועגן שפראך אבער אויך וועגן פארש מעטאדן וואס באנוצן זיך מיט דער שפראך. נו, עס פאדערט אסאך צייט, וואס וועגן געלט, וויפיל קאסט עס? עס איז נישט א ביליגע זאך, און עס זענען דא הצעות פארן קורס און אפשר אויך פאר אנדערע זאכן, יא. פארקערט, ס'איז גאר ביליג אז מען נעמט אין באטראכט ווי די וועלט זעט אויס און ווי דער אוניווערסיטעט, דאס אוניווערסיטעטישע, דער שכר לימוד זעט אויס, ביי געווענליכע אמעריקאנער אינסטיטוטן, אזוי אז די דער פולער שכר לימוד אויף אונזערע זעקס וואכן, וואס מען קען פארלענגערן אויף זיבן וואכן, איז צוויי טויזנט זעקס הונדערט דאלער, און אפשר האב איך פארגעסן צוויי טויזנט זעקס הונדערט פֿופֿציק, עפעס אזוינס, איך פארנעם זיך נישט מיט די געלט עניינים, אבער אזוי איז דאס אן ערך, און אז מען קלערט אריין אז פון דעם קען מען קריגן פיר פונקטן אמעריקאנער אוניווערסיטעטישע קורס פונקטן, כאפט מען זיך אז דאס איז דווקא גאר א גרויסע מציאה, ווייל איין פונקט אליין קען שוין באטרעפן דריי טויזנט דאלער אין א היינטיגן אמעריקאנער אוניווערסיטעט בעוונותינו הרבים. אזוי אז דאס גאנץ ביליג לפי ערך, אבער ס'איז דא פינאנציעלע הילף פאר אזעלכע וואס באדארפן דאס, און ווער ס'דארף דאס קען דאס קען אנשרייבן וועגן וועגן אזא נויט אין דער אפליקאציע. ריכטיג, כ'האב געדארפט פרעגן ווי ביליג איז עס, און דא זעה איך אויפן וועבזייטל אז דער שכר לימוד איז צוויי הונדערט זעקס הונדערט אַכציק. צוויי טויזנט זעקס הונדערט אַכציק אַן יעצט אקעי א דאנק אמעריקאנער דאלער.
אמעריקאנער דאלער, און דער ווייטערדיגער שטאפל האט אויך א פרייז דארטן, צוויי פרייזן זענען דא, אפשר זעסטו דאס מעהר דארטן אויפן עקראן, ס'איז דא א פרייז פאר ניט מיטגלידער פון ייווא, ס'איז דא א פרייז פאר מיטגלידער פון ייווא, און ווי געזאגט פאר דעם ווייטערדיגן שטאפל איז אויך דא פינאנציעלע הילף טאמער דארף מען. אויף טיילווייזע הילפן. און דער טערמין פאר אפליקאציעס איז. פארגלעלענגערט געווארן ביז דעם פופצנטן אפריל, ווי דו האסט געזאגט דוד, אבער אחוץ שכר לימוד איז דא הצעות פאר ביכער און דאס קען זיין ביז הונדערט דאלער, דרייסיג ביז הונדערט דאלער, שטייט אויפן וועבזייטל. אבער אין פריערדיגע יארן איז א גרויסער הצעה אלעמאל געווען וואו צו וואוינען און באצאלען פאר דעם, אויב מען דארף עפעס ניי וועגן דעם היי יאר. אה, ניין, אלץ אין דעם, אין דעם, אין דעם צוזאמענהאנג איז אלט, אה, מיר וועלן האבן עטליכע רעזערווירטע ערטער אין אן אינטערנאט פאר די תלמידים פון ניו יארקער אוניווערסיטעט, NYU Dormitory. מיר וועלן האבן די רעזערווירטע ערטער נאר עטליכע ווייטערדיגע טעג, אזוי אז ווער עס וויל וואוינען אין ניו יארק און דווקא וואוינען אין דעם אינטערנאט פון NYU דארף זיך תיכף ומיד פארשרייבן און אונז לאזן וויסן כדי מיר זאלן זיי קענען לאזן וויסן, זיי וועלן האלטן די ערטער נאר א באגרעניצטע צייט. וויפיל די הוצאות פאר דעם זענען ווייס איך ניט, דאס איז א געשעפט צווישן דעם תלמיד מיט דעם אוניווערסיטעט. מיר זענען די פארמיטלערס אבער מיר זענען נישט די הויפט מאכערס וואס שייך די א געשעפטן מיטן אינטערנעט. און הלוואי וואלטן מיר דאס געקענט פארלענגערן אבער צום באדויערן קענען מיר ניט און דער ייווא אליין האט נאך קיינמאל ניט אויסגעבויט קיין אינטערנעט פאר געסט פון ייווא דאס וואלט געווען א חלום. אזוינס האבן מיר אבער נאכניט. יעדער איינער וואס קומט אן און וועט ניט געפינען אן ארט אין דעם אינטערנאט, וועט זיין ביי משפחה, ביי חברים, Airbnb און אנדערע מעגליכקייטן וואס מ'קען געפינען. דורך די באקאנטע מיטלען פאר טוריסטישע און אנדערע ערליי מיטלען. ווער זענען די לערער? פון וואנעט קומען זיי? קענסטו אפשר דערמאנען עטליכע נעמען וואס וואלטן געווען אפשר באקאנט אדער וואלטן געדארפט זיין באקאנט?
דעם מיטן ווייטערדיגן שטאפל וועלן אנפירן מרים טרין און אליעזר דיבורסקי, מרים וועט אויך זיין א לערער ק פאר די העכערע קלאסן פון ליטעראטור, איך וועל זיין א לערער פון שפראך קלאסן, א גרויסער טייל פון אונזערע לערערס פון פריערדיגע יארן, זייער געראטענע לערערס וואס האבן זייער א פיינעם שם, וועלן זיין צוריק מיט אונז, גרשון פרייס און מיכל יאשינסקי און פערל טייטלבוים און נינה ווארנקע און ווערא סאבא און נאך און נאך. זייער אסאך. אה, מיר, לאמיך נאר זאגן א ווארט וועגן דעם טאג פלאן. אה, דאס זעט אויס אזוי, דער אבליגאטארישער טייל פון דער פראגראם, יעדער איינער מוז אנקומען אין א, אין צוויי קלאסן אינדערפרי. איין קלאס איז שפראך און איין קלאס איז לייענען אדער ליטעראטור. און דער כמעט און דער האלבן שעה א שעה א שעה מיט צוואנציג מינוט פאקטיש לערנט מען זיך אין איין קלאס אינדערפרי און דערנאך נאך און דער האלבן שעה מיט א הפסקה פון א האלבער שעה צווישן זיי דאס איז א מוז דאס איז ביי אלעמען דאס איז דער קערן פון דער פראגראם און אלע טאג מאנטאג ביז פרייטאג מאנטאג מיטוואך און פרייטאג איז אויך דא צו איין שעה א שמועס קלאס, אזוי אז א שפראך קלאס, א ליטעראטור קלאס, און דריי מאל א וואך א שמועס קלאס זענען די אבליגאטארישע קלאסן פאר יעדן איינעם אין דער פראגראם. אבער נאכמיטאג, נאך די אלע אבליגאטארישע קלאסן, קען מען גיין אויף לעקציעס און סעמינארן און ווארשטאטן און פארשיידענע אנדערע פראגראמען וואס זענען אזוי צו זאגן די עקסטרע קוריקס, די זענען די חוץ פראגראמיגע זאכן וואס זענען אבער אין דער זעלביגער צייט באמת א טייל פון דער פראגראם, און ווער ס'קומט אויף מערער ווער ס'קומט אויף ווייניגער, אבער זיי זענען דא און זיי זענען זייער א באליבטער טייל פון דער פראגראם, אלס א בארייכערונג פון דער פראגראם. מיר האבן א סעריע לעקציעס וועגן דער יידיש-ציוויליזאציע, רופן מיר דאס די לעקציע-סעריע וועגן דער יידיש-ציוויליזאציע. דאס באשטייט פון צוויי לעקציעס א וואך, עפנטליכע וויסנשאפטליכע לעקציעס, איינע אויף ענגליש, איינע אויף יידיש, וואס ווערט געהאלטן פון א פראפעסיאנעלן פארשער אין דעם תחום פון דאס קען זיין אין אידישער ליטעראטור, געשיכטע, שפראך, טעאטער, און אזוי ווייטער, קונסט, און אזוי ווייטער. אגב ווער עס וויל הערן די לעקציעס פון די פון די פארגאנגענע איינס צוויי דריי דאכציך דריי אדער פיר יאר דריי יאר דאכציך מיר קען זיי אנקוקן קען זיי קען זיין א צוהערער צוקוקער אויף דעם יוטוב קאנאל פון ייווא. דער ייוואָ האָט אַ יוטוב קאַנאַל און מיר האָבן דאָרטן אַוועקגעשטעלט אַלע לעקציעס וואָס זיינען פאָרגעקומען אין משך פון די פאַרגאַנגענע דריי זומער פּראָגראַמען. יאָ, אויסערגעווענליכע לעקציעס אויף יידיש, און וועלן די קומעדיקע לעקציעס אויך זיין אויף יידיש אויף יוטוב? יאָ. גוט. יאָ, מיר וועלן זיי פאַרשפּרייטן אַזוי מען וועט זיי קענען הערן, הייסט עס, אין דער פאַקטישער צייט ווען זיי קומען פאָר. דער ברייטער עולם, נישט נאר די פארשריבענע. א דאנק פארן דערמאנען דאס, ווייל מיט דעם האבן מיר געוואלט באטייליגן מענטשן, אזעלכע וואס זענען ניט פארשריבן אין דער זומער פראגראם, זאלן אויכעט קענען האבן א געפיל אז זיי האבן א נאנטקייט צו דער זומער פראגראם און זיך באטייליגן, כאטש ב דורכן אריינקומען אויף אנקומען אויף די לעקציעס, הערן זיי דורך דער אינטערנעץ, איז זיי מאכן מיר, טייל וועלן מיר מאכן פנים אל פנים, אבער אלע וועלן זיין טראנסמיטירט פאר דער וועלט. גוט, איז האפן מיר צו מעלדן וועגן זיי איז און לאז אונז וויסן אויב דו קענסט ווען זיי וועלן קומען וועלן מיר מעלדן ביי אונזערע צוהערער. דוד איך ווינטש דיר אסאך הצלחה און די צוהערער זאלן וויסן זיין אז מען קען זיך דערוויסן וועגן דעם ביים ייווא וועבזייטל summerprogram dot yivo dot org summerprogram dot yivo dot org.
טובה, א שיינעם דאנק. א דאנק דיר מאיר, זייט אלע געזונט.